Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal
United Colors of Benetton. Ragusa Express.
Muscat Motors. For the love of food, golden drop. Sopadine. Transform your space with B&M. Each point, life flows on.
Merħba f'Marina de Ragusa. Illum se nħodkom miegħi għal esperjenza unika. Ħanħodkom f'post fejn ir-ritmu tal-ħin donnu jimxi pass aktar Calm, post fejn kull kantuniera joffri dehra u ġmiel differenti taħt ir-raġġi sbieħ tax-xemx Siċiljana. Isu dan kollu ma kienx biżżejjed, kollox se jiġi mżewwaq b'ikel bnin. Immaġina tadam aħmar sabiħ daqs ir-rubini, ċitru, lewż, żejt ta' żebbuġa, lewn id-deheb, dan kollu f'post wieħed. Illum se noħodkom għal esperjenza li jien kważi kważi qed inqabbilha ma' tan-nieqa ta' nonna Siċiljana. Knock About Sicilia jibda issa. Inħalli warajja it-trankwillità ta' Marina di Ragusa u naqbad it-triq lejn il-beach. Bajnejja fuq l-orizzont ta' Agrigento. Filwaqt li nħalli l-kosta warajja, nibda tiela' bil-mod il-mod ma' għonq l-għoljiet, li jinfirxu bħal ta' pizzerija maħduma mid-drapp tal-kampanja Siċiljana. Fuq ix-xellug, il-baħar, u n-naħa l-oħra, il-widien miksija bil-ġilju selvaġġ. Fuq il-lemin, il-kolonni mwaqqgħin tal-wied tat-tempji, bħal gwardjani siekta taż-żmien. L-asfalt iċedi għal triq dejqa u mħarbta, fejn is-siġar taċ-ċipress jidhru tilgħin f'purċissjoni rqiqa, u l-arja tinbidel f'riħa tfuħ ta' fjuri taċ-ċitru. Dawra oħra, u quddiemna tfeġġ id-dar Lone L-Okra, moħbija fost tmenin tomna ta' żebbuġ dehbi u pistaċċ aħdar. Merħba f'din il-fattorija, post fejn l-istorja tal-familja u l-ħsad tal-art iħabbtu fuq l-istess bieb. Xi ġmiel ta' post! Hawnhekk għandu t-titlu ta' razzett, però fl-opinjoni tiegħi u l-impressjoni tiegħi huwa bini ta' nobbli, awtentiku Siċiljan, natura kullimkien, kwiet u trankwillità. Ovvjament, il-fatt li għandi ċ-ċans li nesplora eh, din iż-żona hija xi ħaġa unika u għalhekk mhux naħli iktar ħin u nħodkom miegħi. Qudiemna tinfetaħ proprjetà li taqqa' torri Norman tas-seklu 12 ma' villa sabiħa tas-seklu 19. Kollha Imdawrin b'għelieqi taż-żebbuġ li għandhom l-età ta' imperu mitluf. Hawnhekk il-ħsad isir bl-istess paċenzja li għaddiet minn ġenerazzjoni għall-oħra, mil-lowż u l-pistaċċi sa l-ikel fuq kull platt. Iż-żewġ aħwa li jmexxu dan il-ġnien ħaj b'kitbiethom kisbu fama nazzjonali u r-riċetti tal-familja saru tifkira stampata ta' kulur u togħma. L-għelieqi, irrikonoxxuti bħala wirt kulturali, jitkellmu waħidhom. Kull siġra, storja. Kull qatra żejt, poeżija. Ejjew passiġġata miegħi f'din it-trankwillità, nieħdu nifs 'il ġewwa, u ovvjament nieħdu gost b'din l-atmosfera unika ta' dan il-bini. Madwar dan il-bini hawn 80 tomna Għelieqi, lewż, siġar taż-żebbuġ, fjuri taċ-ċitru, riħa li għaliha tgħidlek dan huwa s-sajf. Minn hawn u ftit ieħor ħa nintaqa' ma' żewġ t'aħwa, Chiara u Simonetta, imwielda f'Palermo però għexu t-tfulija tagħhom hawnhekk f'dan ir-razzett. Ser jirrakkuntawli kemm l-esperjenzi tagħhom tal-passat però fuq kollox ser jirrakkuntawli kif dan ir-razzett Trasformalhom l-identità tagħhom. Hawnhekk mhux biss razzett, huwa mappa ħajja tal-istorja tal-familja Agnello. Fil-qalba tagħha hemm żewġ aħwa li trabbew taħt id-dell ta' dawn is-siġar taż-żebbuġ. Hemm Simonetta, li llum għandha 80 sena, avukat u awtriċi magħrufa, li tfittex li fil-kitba tagħha taqbad l-essenza tas-sjuf ta' tfulithom u tat ħajja eterna lill-erwejjaħ u t-togħmiet taż-żgħożija tagħhom fi Sqallija. U Chiara, ta' 77 sena, arkitett li b'għajnha d-dettall u l-ġmiel ħadet ħsieb li tħares ir-ruħ ta' din il-propjetà. Filwaqt li waħda mmarkat l-istejjer ta' din l-art fuq il-karta, l-oħra żgurat li l-ħitan li bnew dawk l-istejjer jibqgħu weqfin fis-sod. Flimkien huma biddlu l-wirt tal-familja f'santwarju, post li għaqqad Sqallija tal-imgħoddi mal-futur vibranti u organiku. Tuni ċans ħalli nassorbi u nipproċessa dak li qiegħed ngħix u qed nara. Dan il-post qed itini l-impressjoni li huwa film set. Minn hawnhekk tista' Tammira veduti panoramiċi tal-baħar fuq l-orizzont, hawnhekk tgawdi x-xemx, tiddi, natura madwarek. Kieku mhux qiegħed niffilmja, żgur li naqbad sunbed, inpoġġi fuqha u noqgħod nassorbi biss il-kalma u ngħix it-trankwillità li hawn. Hawnhekk l-ikel ma jispiċċax biss fuq il-platt, jispiċċa wkoll fuq il-kotba. Simonetta biddlet l-ikliet tal-familja f'best seller, żewġ kotba li jgħaqqdu riċetti ma' tifkiriet. Simonetta ġabret l-għerf ta' ġenerazzjonijiet sħaħ tal-kċina f'Un filo d'olio, ippubblikat fl-2011, u għadu wieħed mill-favoriti fl-Italja. Bil-kliem tagħha qabdet l-istess togħmiet li ssib fuq il-mejda, prova li kċina tajba tagħmel ukoll qari eċċellenti. L-għelieq tal-madwar jinbidlu mar-ritmu tal-istaġuni tul is-sena. Waħda mill-aħwa Simonetta bidlet l-aromi ta' dawn l-għelieqi kif ukoll in-natura tal-madwar f'kotba sabiex iqanqlu l-immaġinazzjoni ta' min jaqrahom.
Knockabout jirringrazzja lil
Ragusa Express. Simonetta Aniello Hornby ħadet qabża kbira fid-dinja letterarja bil-ktieb The Almond Picker. U mill-ewwel bdiet timla l-ħwienet tal-kodba brakkonti ta' markiżi, sorijiet u mħabba mtebba bil-kafe. Kollha fi sfond ta' Sqallija storika, imma qalbha dejjem terġa' lura hawnhekk, f'din il-proprjetà, bħal ktieb Lanċ et Mosè, mejda mimlija b'dawk il-platti stess li tista' dduq meta żżur dan il-post, riċetti tal-familja li saru kartolini letterarji.

Kollha waslu mill-għelieqi li hawn madwar dan ir-razzett, 80 tomna ta' għelieqi. Bonus hija l-veduta li tgawdi minn ġo dan it-terrazzin u dan il-kafè li emmnuni ftit drabi f'ħajti ma doqt kafè daqshekk tajjeb. Fatt interessanti dwar dan ir-razzett huwa li l-postazzjoni tiegħu huwa viċin ħafna kemm taċ-ċentru storiku ta' Agrigento kif ukoll qiegħed ftit kilometri 'l bogħod minn post b'natura imprezzabbli, La Scala dei Turchi. Mhijiex xi ħaġa ta' kuljum li fin-natura ssib taraġ li ġi kreat b'mod naturali mill-qawwa tar-riħ u l-baħar. Warajja skala dei Turki, kreata tul eluf ta' snin. La Scala dei Turchi tinsab 15-il kilometru fil-Punent ta' Agrigento. L-irdum abjad jieħu l-forma ta' taraġ naturali. L-isem ġie minħabba l-pirati Għarab. Dawn kienu jaħarbu hawn waqt il-maltemp. Illum tista' tgawdi l-veduta mill-punt panoramiku fit-triq jew tinżel sal-bajja b'mixja ta' għaxar minuti. U aħna llum hawnhekk għandna l-opportunità Ingawdu dil-veduta impressjonanti u emmnuni hawnhekk għal ritratt perfett, is-selfie perfett, m'għandikx bżonn filters. Issa wasal il-ħin biex niltaqgħu ma' oħt Simonetta, Kjara, li ħaturina riċetta kif f'dalijiet li jifdallek fil-friġġ, f'talijiet tal-ħxejjex jistgħu jispirawk biex tikkreja platt delizzjuż. Food lovers għandi bżonn l-attenzjoni tagħkom. Qiegħed hawnhekk ħdejn Kjara u ħa nippreparaw torta bil-ħaxix. Tajb li ngħidilkom li meta din it-torta tiġi preparata, leftovers ħafna drabi ma jifdalx għax qabel titlob it-tieni porzjon tkun diġà totalment sparixxiet. Kjara,

Salsa di pomodoro, parmigiano, origano, olio, sale e pepe. L-ingredjenti li spjegat Chiara huma sempliċi ħafna. Patata, imqatta rqiqa, zucchini, basal, ġobon, imqatta biċċiet żgħar, ġobon maħkuk u pure tat-tadam. Ingredjenti jinstemgħu ordinarji però Chiara bil-maġija ta' idejha jirnexxilha ġġibhom straordinarji. Chiara, si comincia?
Andiamo.
Kjara spiegat li li qiegħda tipprepara kollox fuq saffi differenti, jiġifieri pratikament dak li tagħmel, l-ingredjenti li tpoġġi wara xulxin u mbagħad terġa' tirrepetihom sabiex teqpa' timla l-bowl li jkollok quddiemek u tiġi ffurmata t-torta. Chiara bħalissa qiegħda tuża ż-żejt, iż-żejt taż-żebbuġa li huwa pratikament id-deheb tal-familja għax dan iż-żejt taż-żebbuġa jiġi manufatturat hawnhekk f'dan ir-razzett imkabbar iż-żebbuġ fl-għelieqi li hawn madwar dan ir-razzett U nista' nassigurakom jien li l-kwalità tiegħu hija straordinarja. Chiara, mi stavi spiegando prima che normalmente questa torta si prepara con quello che trovi Nel frigorifero in kuċina. Esatt.
It-torta li qed tipprepara għandna Kjara huwa wieħed minn dawk il-platti fejn is-sempliċità tagħmel id-differenza u fil-fatt hekk għadha kemm spjegatli li l-aħjar huwa li tuża ftit ingredjenti ma tażaġerax bl-ingredjenti differenti li jkollok u ħafna drabi huma ingredjenti li forsi tista' eh, ikun għad fadallek meta tkun wasalt lejn l-aħħar tax-xirja tiegħek sabiex tagħmel użu tajjeb minnhom u b'hekk ma tkunx qiegħed taħli l-ebda ingredjenti u l-ebda ikel. Kjara spiegat li l-aħħar ingredient li jitpoġġa fid-dix li jkollok tkun tazza tazza u nofs ilma. Minħabba li l-ingredienti kollha huma ingredienti nejjin u l-ilma jgħin sabiex it-torta, l-ingredjenti jissajru tajjeb. Yeah. Chiara, quanti minuti d'attesa adesso 40, per gustarla? 40 minuti più o meno nel forno a 280 gradi. Perfetto.
Aspettiamo 40 minuti. Nistennew 40 minuta. Bene, buona attesa.
Knockabout jirringrazzja lil
Ragusa Express.
Oh, wow. Grazie Chiara. Grazie. Grazie. U emmi, it-torta tant imsemmija wiċċ miksib il-ġobon imdewweb, riħa aromatika ta' ħxejjex mixwija u ovvjament l-unika ħaġa li fadal issa huwa l-induqa. Għexna ġurnata mill-isbaħ hawnhekk illum fil-qalba tal-kampanja Siċiljana. Skoprejna l-istorja, skoprejna wkoll kif l-għelieqi tal-madwar kienu l-ispirazzjoni għal best sellers letterarji, però fuq kollox skoprejna wkoll it-tomiet tal-ingredjenti friski. U jekk kien hemm lezzjoni li nista' nitgħallem mill-ġurnata tal-lum hija li bi ftit ingredjenti sempliċi kif ukoll tradizzjonijiet tal-familja tista' timla kemm l-istonku kif ukoll

U biex żgur nkun għalaqt il-ġurnata tiegħi bil-mod perfett, ingawdi ftit ħin nippassiġġa ftit f'Marina di Ragusa. Qabel ma naqbad triq tillura lejn Malta. Naqsam magħkom li l-mawra tal-lum ħallietni b'żaqqi mimlija, moħħi mistrieħ però fuq kollox ingawdi Memorji mill-aqwa hija waħda mill-isbaħ mawriet li qatt gawdejt hawnhekk fi Sqallija. Qabel ma nħallikom, grazzi għal Raguse Express aħna qegħdin intukom iċ-ċans li tiġu Sqallija. Pparteċipaw f'kompetizzjoni li għandna għaddejja ma' Raguse Express billi tidħlu fil-paġna ta' Facebook tiegħi, owenbonnici.tv, sibu r-ritratt tiegħi ma' Raguse Express fi Sqallija u ikkummentawlna bil-lokalità fejn ittieħed dak ir-ritratt. Jekk kemm-il darba tikkummenta tajjeb, jekk kemm-il darba tgħidilna l-lokalità tajba, Inti, grazzi għal Ragusa Express tista' tkun rebbieħ u tiġi Sqallija. Qed nistenna r-risposta tiegħek. Ngħidilkom grazzi talli segwejtu Knockabout Sicilia u niltaqgħu għall-appuntament li jmiss. Saħħa! Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal.
United Colors of Benetton. Ragusa Express.